Zweete Plat bäi Pokémon Go, Süßes oder Saures an der Reen déi sech bësse weisen. Also dir hutt elo gesinn de Mushroom Mai huet e bësse Kollege fonnt an ech maachen haut eben eng Analyse iwwer en zweet Event mëttlerweil. Ech hat jo deemools och schonn am September dat Double XP Event matgemaach wou ech vill Levele gewonnt hunn. Jo et war Halloween. Lo lescht zwou Wochen op Pokémon Go. Mir gesinn eben hei mol nach eng Kéier, dat et dräi weider Pokémon ze fänke gouf. Zwee konnt een entwéckelen, vun der Generatioun 3 déi éischt. An mir gesinn eben hei mol den Zobiris. Lescht Kéier hat een eben nach gesinn, dat en net ze fänke war. Mir si erëm bei eise Baumstämm. Jo, hei kritt een déi beschte Pokémongos. An elo weis ech eben och elo, wéi dat mat den Arenen ofleeft. Et huet een zwou Méiglechkeeten, entweder et setze sech bei een eran, vun dengem dräi, also et gi jo dräi Ekippen, ech si giel, wéi der et jo gesitt, ech gi lo hei nach e bëssen erëm Saache sichen, den Hundemon, den Hunduster a co sinn och natierlech dobäi, vun der Generatioun zwee. Dat ass mir wierklech elo mol gelong, déi Evente mir waren ze fänken, fannen ech och. Gutt dat se dat nach bäibehalen, grad fir méi jonk Pokémongos, Ice-Sportler op jiddwer Fall gutt. Et gouf scho lescht Joer esou en hellen Event, hunn ech mer e bëssen d'Informatioune gesicht an do war eben esou Mauzi a Co dobäi, mee de Mauzi effektiv deen ass komplett ofgekackt an deem hei Event. Hues de guer net fonnt? War ech déck enttäuscht, wëll deen hätt ech mer och gär gegënnt an d'Snobilly Cat. Op jidde Falls och, also Dir gesitt elo hei, déi hunn ech och gutt gefarmt, hunn dusteren, hunn Duster oder wéi s de och ëmmer sees, net déck wéi en Iisberg erëm hei an och d'Treck Osso, ne? Op jiddwer Falls deen och bësse mam Knogga mat sengem Yeah Boy Bro hunn ech mer och nach zougeluecht an. Ech ginn iech en Tipp, och wann deen hei elo flücht, wann Events hit sinn an Spill, maacht se mat, wëll holy shit et ass wierklech genial. Also mir gesi lo hei, vue dat ech e gielen E-Sportler sinn, ginn ech mer elo an der Arena do eng Plaz och sichen. An ech weisen iech déi dann elo wéi dat ausgesäit. Et si jo wahrscheinlech och e puer Leit dobäi nach ëmmer déi matkucken an och net vill Ahnung vläit vum Spill hunn a sech déi E-Sport Carrière hei wëllen ukucken. Also d'Lea Emfers of, ech gi mer ee vu mengen, vu menger Mannschaft sichen an deen ass dann elo dran. A lo ganz wichteg, ech kann och elo, hueps, ech gi erëm zeréck, dumm-di-du-dumm. Nep, falsche Knäppchen. Also do mierkt och, dat ass net sou einfach mat Knäppecher ze fannen. Wéi maache mer dat elo? Da jee, sou. Dat ass wann s de op der Strooss stees an Autoe fueren iwwert dech, well s de e-Sport Pokémon gespillt. Also et kann ee souzesoen och hinnen da Saachen ze iesse ginn. Du kanns hinnen dann d'WPs, Wettkampfpunktéchen, déi hir zegutt ginn. An domadder kréie mir och erëm e Sternenstaub. An jo, Pokémon Go, de Chris aka Kexomarra ass och live dobäi, wéi der gesitt. Deen ass ganz traureg, datt ech hei einfach erëm ouni hie spillen an a menger City. Wat ech soss nach kann erzielen, Während dem Halloween Event op jiddwerfalls hat ech e Machomai an e Macholo am Mashop Nascht hei am Ghetto fonnt. Hei gesi eben den Machollo wéi ech deen nach bësse gefaangen an ech hu wierklech deen instant gefaangen mee wat well hei misst een och nach eppes soen hatt hat déi App leider wierklech gären a schued dat se bei him ëmmer geblockt huet effektiv Pokémon Go ass eppes fir sech fir Handyen. Gutt mir gesi lo hei en Ee do presentéieren ech iech dann eng kleng Sensatioun an zwar dir gesitt elo. Ech mengen dass et éischt ee war de Schei Brüten op mengem Youtube Channel, op dem TL Youtube Channel wéi gesinn de Pichu mat sengem Hexenhut dass dat éischt zwee Kilometer ier wat ech gebrütet hu während dem Event a mir gesi lo hei eben och d'Wäertungen déi si krass. Do kënnt der mer och an d'Kommentarer schreiwen. Ech menge wierklech dat geet scho bal Richtung 95 Prozent oder 90 Prozent op d'mannst. Hei hu mer nach de Pikachu mam Hutt deen ech mer Gënnt hunn x-mol, konnt een elo mol Pikachu fänken, an logesch Konsequenze gesitt och an de Bonbons. Ech hu mer dann och e Raichu maache gelooss, mat deem gäilen Hutt. Domadder hunn ech déi dräi Event-Pokémon souzesoen all mateneen an engem Video och krut. Mir gesi lo hei nach een. Ee Rundgang zum Schluss, wou ech eben nach zum Schluss iech en Raid-Inner Fight weisen, dat ech mech och do zou trauen. Mat Level 22 geet en an déi Richtung, op jidde Fall mir si rem a Richtung Colmer hei ronderem um gaang ze gammelen, wou ee vill kann erreechen a wou ee vill kann farmen. An ech kann och annoncéieren, ech wäert elo probéieren an nächster Zäit och heiansdo op aner Plazen et opzehuelen, mee de Moment. Ass et eebe Conner wéi ech, wëll do et méi chilleg ass alles opzehuelen, menger Meenung no. D'Stad a sou ass zum Beispill e bësse méi beschass am Sënn vun du muss oppassen wou s de hintrëppels, dass d'Menschen menge puer etc. Alles do wou ech mer soen, hei kann ech och an e Luutepotter knüppe wann ech erëm Opnamen maachen an et mierkt keen et souzesoen. Bon, also mir ginn nach elo e bësse mäi Feedback zum Halloween Event. Et war genial, et huet mech et huet mer wierklech Spaass gemaach. do ab und zu eraus ze goen, an d'Wieder och ganz flott war. Et war jo och ideal dofir. Säit ech Pokémon goer hunn, ass d'Wieder schéin. Also dat muss een och einfach sech duerch de Kapp goe loossen. Dat ass einfach en Zeechen, ee soll an ni Sport viru maachen. Op jiddefalls, ech hu vill gesammelt während dem Event, an déi Events sinn och extrem gutt fir méi jonk Spiller, also méi Neulinge. An wéi d'Mystery leider gesot huet, et ginn och vill Leit, déi géifen d'Spill gär spillen, mee och vill Handyen déi et einfach net packen. Mir gesinn dann hei nach mäin éischten äh, Hundemon deen ech mir eigentlech gefaangen hunn effektiv. Dir mierkt also och den äh, den d'Videomaterial ass villes gemëscht well ech mer och äh, vill Recherche maachen, vill zesummeschneiden a mer dann en ideale Part zesumme bastelen. Eng gutt Qualitéit déi ech iech weisen. Ech mengen et seet jo genuch aus dat elo nach bei en zweete Part Pokémon Go och rem ageschalt huet an iech d'Saach ukuckt waat deen dei Spasti do mat senge Fehleren alles iech erzielt. Domat hun mer den Hundemon och gefaang. En neit Pokémon, da gesidd och elo eng Kéier mengen ech an de Pokédex wéi daat eng Kéier ausgesait. Ech sin mer net secher op ech lech Kéier krut haat iech ze weisen. Da geseien eben daat an de Bewertung deen do war wierklech fir d'Kaatz, mee et ass mer eben drem's gaangen fir den Antrag am Pokédex ze hunn a mat bësse Gléck vläit nach een Hunduster ze fänken, deen e bësse méi gutt ass. Also, si mengt och Marscholos. Et geet virun hei domadder. Ech wäert déi och elo haut erëm no mengem Audioopnam erëm op fänke ginn, well ech dreeme vun engem honnertprozentege Marschollo. Dat wär net schlecht fir den E-Sport. Op jiddefalls d'Arenen gesi mer och elo gläich eppes weideres. Nämlech hei décken E-Sport, dir gesitt et. Also zu Colmar do leeft ëmmer eng, wann s dat do nach Reener hues. Ech muss einfach laachen, wann ech dat gesinn. Dat ass genial a lo presentéieren ech iech nach e kleng Arena Fact zum Schluss. Dir gesitt eben, dat ass den Trick, wann eng Arena esou lou ass, lount et sech eben driwwer ze goen. An ech soen och éierlech, ech sinn och een, Ech ginn aus Respekt keng Leit erausditschen, déi eréischt kuerz an enger Arena dra sinn, fir dat si och hir Can Gis, pardon, hir Mënze kënne sammelen. Ech erwaarde mer e bëssen ëmgedréint och vun de Leit, dat si dat och vläit zréck maachen. Natierlech och do ginn et heiansdo Trolls, wann s du ronderëm leefs, du bass alleng an du gesäis en Fënfertrupp op dech duer kommen an eng dir eng Arena anhuelen, du hues einfach näischt ze mellen, dann ass et leider esou. Kann heiansdo virkommen, et ass mer schonn dräimol virkomm. An hei gesitt der eben elo en Arenakampf. Pixi ass scho sou gutt wéi RIP. Lo kënnt nach hei d'Déierer, déi ech do e bësse fierdeg maachen. Dir gesitt dann och de Battle-Modus, wéi deen och scho kéint ausgesinn mam Player vs. Player-Modus. Op jiddwerfalls, dat Spill wäert spannend ginn déi nächst Zäit, och hei um Youtube-Channel. An ech hunn och hei mäin Sarceda e bësse weider spille gelooss, well déi do waren e bësse schwéier fir eranzekréien. An.

Mee gutt, ech denken, datt domat een Iech d'Event och e bësschen zesummebrécht. Also der eenen och, déi et gesitt heiansdo an Zukunft elo esou Fights. Ech probéiere fir nächste Mount de Reiku vläit eranzekréien elo, respektiv ab November kënnt deen. Vläit schonn dëse Mount, muss ech kucken, wat mer geléngt. Wär gäil, dann hätt ech deen op dem Channel. Sykkuno hat d'Schei net opgeholl, wéi ech scho drop huelen ugefaangen hat. Dir gesitt elo leider e Pixie a Saarbrëttrip. Dach geet d'Pixie elo zum Schluss awer nach e puer laanscht d'Baken an. Wann dir nach Froen hutt zum Spill, ech beäntweren déi och nach emol natierlech virun, an dir kënnt och äre Feedback zum Halloween Event bëssen enquer duerchginn, eis Pokémon Go E-Sportler aus der Community Team Lëtzebuerg, dat géif mech och interesséieren wat dir dovunner gehal hutt, hutt der et si gelooss a waart wierklech, dir hat 5 Pokémons gefaang an dir waart duerch mam Spill? Schreift mer an d'Kommentarer, ech soen iech erëm Merci dat der déi zweet Episode eragekuckt hutt, ech ginn ier Arena hei elo nach anhuelen an ech mengen ech hat hei och wierklech vill Mënze krut. De Maximum vu Mënze pro Dag ass 50 an mä de Marschall ass anscheinend méi wichteg. Maja da gesi mer dat och wien dat mécht. Prioritéite muss ee sech am Liewe setzen. An da kritt een och nach e Candy, respektiv eng Fruucht. An dann ass et sou lues awer sécher gedo. Dir hutt also och e Live Cometevis gesi vun eisen zwee Memberen. Hei gesi mer Team Norden och. Do ass mer elo leider d'Handysnummer ewech. Do wäert ech déi elo nach auseditéieren. Do hu mer net opgepasst zum Schluss. Mee op jiddefalls dat war eng lescht, eng weider Episod vu Pokémon Go. Sidd erëm dobäi, mir huelen eis nach déi Arena do a freet iech op weider Themen. Wa weider Events kommen, wëll ech wäert d'Events méi hei am Youtube Channel och zesummefaassen. Merci fir ären Interesse. Mat deem grujelege Bléck, mat deem salzege Bléck verabschieden ech mech dann meng Musereng. Allez, maacht gutt, ciao ciao, bis dann.